Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Illum għandna programm kuntrastanti li se jeħodna dawra ma' emozzjonijiet opposti li ngħaddu minnhom bħala umani tad-demm u l-laħam. Fl-ewwel parti tal-programm, Dwayne Ellul se jkellimna dwar il-kelmiet 'ors' u 'tieġ' Waqt li fit-tieni parti tal-programm, George Farrugia se jkellimna fuq il-kelma newwieħa. Ħajjitna hija mimlija tlajja' u nżul, daqqa nesperjenzaw mumenti ta' ferħ u daqqa bil-kontra. Dik il-persuna li tesperjenza l-ferħ ngħidu li tkun hienja, kuntenta jew wiċċha għad-dawl, tkun għaddejja minn perjodu feliċi u żgur li tkun sodisfatta u għal qalbha. Jekk dan il-ferħ ikun ħafna aktar qawwi, tisma' lil min jgħid li l-bniedem ikun ewforiku jew estatiku. Il-kelma qors, li se nitkellmu fuqha fl-ewwel rokna tal-programm, li tinkiteb bl-għajn fuq quddiem u m'għandniex inħawduha mal-għors l-annimal, proprjament tfisser festa. Festa ta' tieġ. U allura hija okkażjoni li ġġib magħha l-ferħ. Illum żammejna t-tifsira ta' gost u pjaċir, bħal meta ngħidu li huwa l-għors tiegħi naqsam magħkom tagħrif utli f'dan il-programm. Il-kelma qors tfakkarna wkoll fil-kelma għarus, li wkoll tinkludi t-tliet konsonanti tal-għerq għajn r s. Jekk immorru lura fiż-żmien, irridu nħarsu lejn il-kultura Maltija minn għajn differenti mil-lum. Żmien l-għerusija u żmien in-newwieħa ħalla marka fuq il-folklor Malti u llum, qajla jgħaddilna minn moħħna kemm kienu differenti l-affarijiet fl-imgħoddi. Illum, kull min hu għarus nistgħu ngħidu li jkun qed joħroġ ma' xi ħadd u jkun ilu li ltaqa' mal-kumpann tiegħu. Dari, Il-kunċett ta' erusija kien differenti ħafna. L-erusija, li kienet magħrufa wkoll bħala r-rabta, kienet issir l-ewwel darba li l-għarus jidħol għand il-familja tal-għarusa. Żmien in-namrar kien assenti għax qabel dan il-mument, bilkemm ikun ra wiċċ it-tfajla tiegħu minn qabel. Anki l-fatt li l-ġenituri jew il-kappillan tar-raħal kien ikollhom l-aħħar kelma fl-għażla tal-għarus jew l-għarusa. Tlaqna nisimgħu lil Dwayne Ellul ikellimna dwar l-etimoloġija ta' għors u tieġ.
Ħa nibdew billi nitkellmu fuq ors, imma dan mhux l-ors tal-orsa, ir-raġel tal-orsa u l-orsijiet. Għaliex għandna żewġ, hawnhekk qed nitkellmu fuq omofoni, għandek ors li tinkiteb ors tal-orsijiet u ors li tinkiteb għajn ors, l-ors li ħa nitkellmu fuqu llum. L-ors ta' orsijiet ovvjament ġejja minn orso bit-Taljan, m'aħniex se nitkellmu fuq dik illum, illum ħa nitkellmu fuq ors għajn ors li hija kelma ta' nisel Għarbi, għars, jew urs, li tfisser tieġ jew ir-riċeviment tat-tieġ bil-parti, bil-ballu, tfisser ukoll għerusija, okkażjoni ta' ferħ u ċelebrazzjoni, insomma. Għors bil-Malti modern tfisser gost, pjaċir. li inti tgħaddi ż-żmien b'mod pjaċevoli. Tista' tkun qed tagħmel xi ħaġa li togħġbok, dak l-ors tiegħu jaf jitfa' l-ġebel fl-għadajjar, pereżempju, jew letteralment xi ħadd jixxala. L-ors u l-istorbju tal-folla, pereżempju, baqa' għaddej. Mela, Għandek tifsiriet differenti ta' għors, għamlu għors sħiħ, pereżempju. Aktar milli tifsiriet għandek użi differenti għaliex dejjem għors, għajn għorus hija marbuta mal-gost, mal-pjaċir. Imma jekk niffukaw ftit fuq l-għerq, għajn rs, u nippruvaw naħsbu fi kliem ieħor li għandu l-istess għerq, jibdew jiġu f'moħħna kliem ieħor, għarus. Għarusa, rajjes. Għerusija. Għarras. Tgħarras. Tgħarrasna l-ġimgħa li għaddiet, pereżempju. U ovvjament għandek ukoll qors. Dawk kollha ġejjin mill-istess għerq, għajn, rs. Issa, Jekk inqallbu f'dizzjunarji qodma tal-Malti, jiġifieri għandna dizzjunarju li huwa bejn wieħed u ieħor tal-ewwel nofs tas-seklu sbatax tal-Kavallier Teżan, insibu għors definita, anzi bl-ekwivalenti tagħha bħala nozze, bil-plural agħras, a-għajn-r-a-s, tieġ. Anke de soldanis, ta' dizzjunarju ta' ta' nofs is-seklu tmintax, sewwa, jagħti żewġ tifsiriet ta' għors, jagħti l, it-tifsira ta' festin tat-tieġ, u mbagħad jagħti t-tifsira ta' ta' fe ta' kull festin ieħor, għors, ja jagħtina wkoll l-espressjoni nagħmel l-għors de Soldanis, jiġifieri niffesteġġa, nifraħ b'ħafna storbju. Ehm, allura għandna hawnhekk minn dawn iż-żewġ dizzjunarji nistgħu naraw kif L-idea ta' għors, li qabel kienet marbuta mat-tieġ u mal-festin tiegħu, issa fil-Malti modern saret tfisser, anzi, qabel għaddiet milli jkollha żewġ tifsiriet, f'De Soldanis qed ngħidu, il-festin tat-tieġ u kull tip ta' festin ieħor, bil-Malti modern it-tifsira ta' għors bħala festin tat-tieġ intilfet m'għadniex nafuha. U għadna nużaw il-kelma ors bħala xi ħaġa, xi ħaġa ta' gost. La qed insemmu t-tieġ, ħa nagħlaq, nagħlaq b'xi ħaġa, bil-kelma tieġ. Il-kelma tieġ ġejja mill-Għarbi wkoll, taġ, u tfisser il-kuruna li kienu jilbsu l-għarajjes.
Wara d-daħq jiġi l-biki jgħid il-Malti. Fit-tieni parti tal-programm se nduru dawra tajba mal-etimoloġija tal-kelma newwieħa u kif se jgħidilna l-mistieden li jmiss, din il-kelma għandha żewġ tifsiriet ewlenin. Kif ħafna minnkom tafu, meta tnewwaħ tkun qed tibki. Iżda kontu tafu min kienu n-newwieħa u x'kien xogħolhom? U jekk iva, għal liema raġuni kienu jnewħu? Din id-drawwa tan-newwieħa toħodna lura minn qabel ma ġiet l-Ordni ta' San Ġwann f'Malta, u saħansitra kienet teżisti sa minn żminijiet klassiċi wkoll fl-Ewropa, imma aktar mifruxa fost l-Għarab u tribujiet oħra fl-Afrika. In-newwieħa kienu appuntu nisa mikrijin apposta li f'funeral xogħolhom kien li joqogħdu jibku apposta. biex juru d-dispjaċir li jġib miegħu l-mewt. U la qed insemmu l-mewt, ippermettuli ngħid kelmtejn fuq il-lingwaġġ imżewwaq marbut ma' dan is-suġġett. Il-mewt, sfortunatament, ma jista' jaħrabha ħadd, u meta jsejħilna, ma nistgħu nagħmlu xejn biex nevitawha. Madankollu, meta nħossuna skomdi nitkellmu fuqha, jew nippruvaw nevitaw li nużaw il-kelma diretta miet, spiss ninqdew bl-ewfemiżmi biex intaffu mit-toqol li jġib miegħu dan il-verb. Ngħidu, ħalla d-dinja, jew ħalliena, marret id-dinja l-oħra, jew marret għand il-Bambin, biex nevitaw li nsemmu li t-tali jew it-talija mietu. Jew tisma' lil min jgħid ukoll li jagħlqu għajnejhom darba għal dejjem, jew li jagħlqilhom iċ-ċens, jew li ntfitilhom ix-xemgħa, minkejja li hu suġġett kemxejn delikat u jaf iġib naqra diqa. Interessanti wkoll li l-Malti ħasiblu għal xi espressjonijiet għal meta xi ħadd ikun wasal fl-aħħar jiem ta' ħajtu. ngħidu mhux għalmana, qiegħed fl-għafja tal-mewt, bil-griżma, u wasal fl-aħħar, jew qiegħed ħażin, f'każ li l-bniedem ikun fit-tarf ta' ħajtu. Imma issa imxu nisimgħu lil Ġorġ Farrugia jkellimna fuq l-etimoloġija tal-kelma newwieħa u naraw ftit x'għandu x'jgħidilna.
Il-kelma newwieħa, il-forma tagħha hija dik li skont il-grammatika tissejjaħ nom tal-aġent. Nom tal-aġent jiġifieri sejħulu hekk minħabba l-forma tiegħu, eh, kollu forma partikolari li tkun konsonanti, vokali, żewġ konsonanti li jkunu l-istess, vokali twila u konsonanti u fil-każ tal-femminil inżidulu a bħal dan il-każ newwieħ maskil, newwieħa fil-femminil. In-nom tal-aġent, il-funzjoni tiegħu u t-tifsira tkun xi ħadd li għamel xi ħaġa. F'dan il-każ, xi ħadd qed inewwaħ, bħalminti għandek nomi oħra tal-aġent bħal għalliema, bħal kittieba, xi ħadd li jnewwaħ hawnhekk qed ngħidu newwieħa. Issa, newwieħa ġejja mill-verb tat-tieni forma newwaħ, li fil-Malti għandu bosta tifsiriet. Fost oħrajn għandu t-tifsira li tibki ħafna imma tibki tgħajjat, bħal tixher, tinstema' tibki tgħajjat ħafna. Jista' jfisser ukoll, il-verb newwaħ, meta tinegħi bl-uġigħ, għalhekk hemm ħadnhom tnewwaħ, tnewwaħ bl-uġigħ. Jista' wkoll ifisser, Dak li ħoss li jagħmlu ċerti annimali meta qishom qegħdin jokorbu, qegħdin annimal qed jingħi, l-aktar li nużaw għal qattus u għal kelb. Fl-imgħoddi, fl-antik, kienu jgħidu per eżempju meta jingħi xi kelb kienu jgħidu li jkun qed ixomm xi xi diżastru naturali bħal xi terremot jew ġir kienu jgħidu wkoll niftakar l-ommi ta' tgħidha di u l-ġirien fit-triq jisimgħu xi kelb hekk jingħi jgħidu qed ixomm il-mewt. Xi ħadd jiġifieri fit-triq mill-ġirien ikun sa jmut. L-etimoloġija tagħha, il-verb ġej mill-Għarbi nah, u dan il-verb fl-Għarbi jfisser xi ħadd li juri d-dispjaċir u s-sogħba tiegħu b'mod li jibki ħafna, jixher, jibki jgħajjat, speċjalment fil-kuntest ta' meta jmut xi ħadd. Issa ħa niġu propjament għat-tifsira ta' newwieha. Newwieha fil-Malti għandha żewġ tifsiriet ewlenin. L-ewwel tifsira, l-aktar forsi li nafu biha. L-ewwel tifsira tirreferi għal dawk in-nisa, li kienu jsejħulhom ukoll bikkejja jew bekkejja, li kienu litteralment jinkrew biex jakkumpanjaw il-mejjet u l-qraba tal-mejjet waqt funeral. Skont Guido Lanfranco, in-newwieħa kienu projbiti hawn Malta fi żmien il-pesta ta' nofs is-seklu, anzi lejn l-aħħar tas-seklu sbatax. Iżda fid-Dizzjunarju ta' De Soldanis fid-Damma, nafu li dan huwa dizzjunarju enċiklopediku għax jagħti ħafna informazzjoni dwar il-kelma, Skont De Soldanis, din l-użanza tkompliet fil-villaġġi tagħna sa nofs is-seklu tmintax. Issa dina d-drawwa tan-Newwieħa kienet drawwa antika ġifieri kienet teżisti minn qabel il-Kavallieri, kienet drawwa li kienet teżisti wkoll fl-Ewropa imma kienet aktar mifruxa fost l-Għarab u l-pajjiżi tat-tribujiet tat-tribujiet oħra tal-Afrika ta' fuq. In-newieħa x'kienu? Dawn kienu ma għadna li dawn kienu dawn in-nies, dawn in-nisa li jinkrew, li kienu jilbsu l-iswed minn fuq s'isfel, kien ikollhom mant twil ikaxkar mal-art li kienu jgħidulu l-kurkar. Issa, kienu jagħmlu wkoll diversi ċeremonji biex juru t-telfa tal-mejjet u n-niket tal-familja. Pereżempju, kienu jsibu xi qsari fid-dar u jixħtuhom barra fit-triq. Jew inkella isibu xi biċċa tal-fuħħar id-dar, ikissruha, ifarrkuha u l-frak tagħha jgħalluh mal-irmied li jkun hemm fil-fuklar. Jgħalluhom flimkien u minn din it-taħlita, speċi ta' mugru fum sewda, kienu iħammġu l-injam tal-bibien u t-twieqi f'sens ta' luttu. Waqt li kienu qed jagħmlu dan il-proċess, din il-proċedura, kienu joqogħdu inewħu. Sa tant kienet importanti din d-drawwa tan-newwieħa li nsibu anke hawl li jitkellem dwar il-newwieħa li jgħid hekk, jgħid, Tieġ bla għarusa u funeral bla newwieħa qishom mistednin bla mejda. X'jiġifieri? Jiġifieri inti inutli tistiden lil xi ħadd biex jiekol u ma tteħx ikel. Jiġifieri daqstant daqskemm huwa importanti l-ikel għall-mistieden tiegħek u daqskemm hu importanti li fit-tieġ ikun hemm l-għarusa, hekk ukoll importanti ħafna li fuq il-funeral ikun hemm in-newwieħa. It-tieni tifsira ta' newwieħa hija wkoll dak il-ħoss li tagħmel mota partikolari tal-qniepen. Nafu li l-qniepen idoqqu mota partikolari skont ċirkustanzi differenti. Jiġifieri jekk inti għandek il-festa tar-raħal sewwa l-qniepen ħa jdoqqu dik il-mota ferrieħa. Meta tmut xi tarbija, l-qniepen idoqqu mota wkoll partikolari, jgħidulha tal-glorja jew inkella l-frejħa. Imbagħad hemm mogħta oħra li hija aktar solenni, aktar funebri li li tissejjaħ in-newwieħa li tindaqq meta jmut xi ħadd u hawnhekk ma nistgħux ma niftakrux hux veru fl-eleġija fil-poeżija ta' Anton Buttigieg niftakar hija poeżija sabiħa ħafna li hija maqsuma f'żewġ partijiet fejn fl-ewwel parti Buttigieg qed jiddeskrivi l-ferħ li ħass fit-tieġ U imbagħad fit-tieni parti għandna paralleliżmu imma qed jiddeskrivi n-niket li li ħass meta mititlu martu u f'dan il-kuntest isemmi propju l-mogħta newwieħa tal-qniepen.